Kif intom rajtu irnexxilna inġibu dawk l-istilel li jgħattu l-ponot Malta Kiana. Aw, komdi, eh, kollok musmar tagħmlu fuq u jitlaqlek. Ma jidirx naħseb, taf mis tagħmel tagħmel waħda kbira fuq uċċek sħiħa li ma jidirx.
Anki tħadaqba tibbuljani, eh? Ja, umbat, bis-saliva tiegħek tmisma tiegħi. Sinjuri illum programm ieħor speċjali għandna l-kjana hawnhekk illi min jaf kif intom fuq ix-xwiek biex taraw se ngħidulha, però mhux se nintervistawha aħna f'idej it-Teletubi. Hello Kjana hi. All right hi.
Ħa tibki?
Għandek it-tissues hawn. Ħa tibki?

Hopefully iva dik li ħarsu lejha n-nies eħe. Għandek żewġ affarijiet oħra kbar ma jaħalluhom daw.
Isma' ma' Edward issa li qegħdin barra, kellek mm. iċ-ċans titkellem jew le? Ija kellna naqa' ċans. U se tkomplu?
Ek suppost hija lejja ħan. Dak u l-feeling ġifieri. Dak u l-vibe ħen. Il-vibe.
Il-vibe.
Olli li olli li dak il-leminija. Right, right. Cross my heart. Oħat għamilli promis, all right? Mhm. Fisem il-nisa kolla li kienu jaraw la violent. All right. Għax kienu għabbadom natta kien il-fusta dwart, eh? imma somma. Tħalliex it-nejek bik, sowa? Sowa. Għax inti jisek lox naqa kultant, ġviri.
Napprezza tal-kummenti, napprezza li qed tibżgħu għalija. Jiena kif mhux jiena qed ngħidha di, ġifieri n-nies hemm barra xi għamluha.
Għax tu god ta' ġifieri. Jiena vera ħassejtha li ħriġt int, però mhux daqshekk għal Edward. Hekk qalu ħafna nies, taħseb li kien żball li kont tqabilt ma' Edward? Le, le, għax xejn. You liked it.

Naf xinu ġej għalija. Għax darba minnkom rajnik tomħok fidejk. Dik kienet. Bazzikament spiċċaw it-tissues u kien. Le, le, le, le, le, sena, sena, sena. Kelli tissues ma bejtu xtaraw, ma kelli tissue jiva. U jek jispiċċalek it-toilet paper l-istess?
Ħatibki?
Eh? Forsi bid-daħ.
Taf għal fejqet nistaqsuk. Mhm. Għax kont jek tarom koll issa l-episodji tinduna kem kont teqret, eh? Teqret nejdlek. Iva, vera neqret jena. Eh, fil-verità hekk ukoll. Anzi, għar, naħseb. Mela. Naħseb, naħseb ġo ġabu ħafna inqas immeħe. Mela, miskin Edward. Eh?
Niski. Jalla, minn dem xibki, ora, tista' Għandek xena fil-ġakuzzi. Eh. Ġennint naqra mħuħ biħe, eh? iva.
minn 37 degree il-ma ta' ġismi tal-lajtu li għal-100. Dejjem kont iżżomm f'moħħok li qegħdu nkamera jew ġieli kont insajt il-verità? Naħseb dejjem insejt, naħseb kif indunajt u dejjem insejt, naħseb qatt eh, ma ndunajtli.
ċerti li insejt, eh, jekk jaqtawk mill-wirt tal-familja tifhimha sewwa. Eh, lingwi, nista' nkellmu fuq xi ħaġa oħra.

Kean. Apparently iva. Ejwa, ejwa, dik xorta ħelwa kostuża. Keana, bil-lesta, tafx mhux se nimmissja minnek? Il-likes kollha li hija tgħotti għax vizzjuża.
So like lesta jew like baqali? Kull like kien grokk għax kieku ħara mejta qiegħda ħa ngħidlek. U biex nagħlqu, tista' tgħidilna ta' pax żdallek messaġġ għall-aħħar darba. Ara, il-messaġġ irid ikun Għada fis-sebgħa fuq Strada Rjali arawna. Tagħna hija. Sena għax jien peress Sena, kif teqst għax. Strada Rjali. Eh, tista' tawweġ, sa tista' tawweġ. Toġobna meta tawweġ. Strada Rjali. Eh, mara għandek miktub hemm baqra. Faċċata.